Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Tlaqna clap!
Guys, ġajna l-ura ħna epizod ieħor Bite the Bacon għadna għadna l-aqwa comedy podcast Malta skont il-Broadcasting Authority jerġa' jitfajta jiena. Wieħed għax wid l-unika wieħed, u baqa' l-istess ġifieri qatt ma nitla' bidla bajja. Imma xorta, le fatti huma fatti. Aħna llum għandna il-one year anniversary. Yes, di di imma din tajb, isma' di fiex ħa toħroġha tal tal noħorġu issa. Jaħx il-flow, Nibba ma. Jara x'jagħmel. U ma jkomplix traduċija. Provajt, fajt ilek hekk, mhux tkompli miegħi brother. Għaliex, għaliex, għax aħna nitfgħu qabel l-episode ta' Donuts jew fil Mhix xorta għas-sema. Mhux tkompli miegħi mbagħad naraw wara. Iwa beks, għalaqna sena. Ej, du li fejn għandu tfaw dak il-klip, u. Għan il-fa dak il-klip issa, tfaqqalu. Aħna nidli xew ngħidu l-ewwel nett. Thank you very much, huge one lil. Tobżoq fuqhom hekk sostja. Oh, ejja mhux xorta. Mhux bil-lejn.
Issa fl-editing ġib għandha sostja.
Thank you lil Jade Vella Panza Vekja għax to be totally honest, di ftakret li aħna laqna il-one year anniversary tagħna, infatti għalhekk hemm miktub sena ta'

Mela, tella, tella, tella. Jek tgħid lek twink di spoon jiena jiena ninkazza kieku. Jiena jek tgħid li twink di. Għandha raġun.
Hobbok. Hobna l-kolli, so għax bġejt, thank you very much, tal-li għattu għat iż-zabba potezi, jina laqqas għat-tifla tijaj ma namel dal-ħezin. Jillefqet il-liri, men, neġ. La, la, la, la, da l-ammont ta' donuts, it's crazy. Thank you very much, napprezzaw, guys, one year! Bajt to bank! Mela guys, aħna illum tal għanna l-one year għanna special guest maħna għanna lil Daniela!

U wara min iżżopp ħaj min iżżopp għidli issa inti. Tal-pastizza ħa ngħid kollox semmi li qalli ma kilthom koll inti. Qalli kellhom Taf x'inhi għidli jiena ma min min min iżżopp irid jitnejjek ħuk li hawnhekk ġo dax-show hemm in-nies imutu bil-ġuħ. Għidli inti x'kumedja u x'farsa qed jgħidluk issa farsa. Li li pprovajtuli ħa bil-provi. Eżatt. U dawk tal-anniversarju, ġifiri, ma nafx kemm ma nafx kemm barra. Għallu ringrazzjaw l-sponsors qabel nibdew għanna sotto zero li uħsibna bil-goodies, bil-kafe, meta issa ovvjament bda il-kesħa xadna fis-sħana, ma meta joħroġ da. Actually, tkun xin tagħmel? Nutat eh, silma mala jirx. Eh, tkun kesħa jew sħana, meta joħroġ da spun. Le, tkun għada sħana, Malta mhux dejjem bi sħana. A to Z Electronics għal AC kif ukoll għal xi tech stuff li għandna dcasefactory.com, eh, custom phone cases, onlineintimates.com għat toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com dik hija 18 plus biss, jekk Tkabbar xi pjanta oriġinali, Fire and Fork, li kull nhar ta' Erbgħa daw ikollhom il- l-all you can eat meat, aħna wasalna biex nagħmlu oħra eh ġifieri, għax imma bħalissa għaddejjin bl-affarijiet tal-live show u hekk għax ħafna min-nies jaħsbu li għax biħħejna kollu l-live show lest.
Mhux lest il-live show, men.
Kompli, ma toqgħodx issemmiha l-issa live show, kompli. Actually, eh? Bat ninkwieta. X'tinkwieta? Għaddan. Ejja.
Għatmut Megs bl-anxiety, ostja. Kompli għan iħilsu għan ibdow il-program. Eh, Fired Fork, eh, so dak għal-kun għal-terba l-oli kien nejtu kol. Eh, Black Box Pro li jissaportjana bil- l-audio kollu li qed tisimgħu kollu upgraded dal-aħħar, The Barber Room raħal ġdid, Di rrit ngħidha llum iggrumjana. Faqaħilha mela u Jiggrumjana ngħidu ġifieri. Jiggrumjana taħdem bħala kelma. Għax inkelli ġimgħa mill-ma stajx niċċaqlaq ġifieri. Le, hija ma jiggrumjana meta għandna bżonn immorru. Meta għandna bżonn immorru jiggrumjana. Di darba taħdux sem pillienna għax maħniex iggrumjati qegħdin iggrumjati. Anyways. So, here we go. Eh, Il-gestana Daniela llum għal min ma jafx hija

Jaqaw ma rridux jonfqu ħafna?
Għax għavolja kan tajt bicċa ma fri li xej li li.
Kem kiku inti, kem lesta, kem lesta tħallas? Tajjaċ PJ, menna xe tista ma fuq il-bajna bosta. Għala tal-ajjat kollu, ber, mela bsibtek
Jena qabel qabel ma nkomplu nixtieq nagħmel mossa parti għak kun interrompik. Tista' tolli s-sit naqax veri għajat ħażin. Jena, veri għad baxx. Għallihem, għallihem baxx. Għawajja. Isma, saqsi, għan saqsi għam mistoqsija. J.D. Baggins. Naħseb li hija, naħseb li hija mistoqsija leġittima. Inti, Inti, kieku inti ħa tiżżewweġ u ħa jiġi ħuk ikanta, kemm lesta li tħallsu? Issa ta', skont l-individwu jekk jiena rrid vera xi ħadd jiġi jkantali, jkun min ikun, u kemm jgħid li ħa ntih għax la rridu rridu, ma dik hi mbagħad. Il-ħuk! Le, jiena qed ngħidlek il-ħuk, kemm tistmah dik il-kelma? Le ma fhimtix mal-ewwel hu. Li hu sewwa, għandu talent li titkun vera Mhux ħajk speċjali, ta' ma mhux ħajamilha kulħadd. Li li jqabbel bl-ammentu hekk. Għalija imprezzabbli, għax ma nagħmilix, ma jirnexxilix. What do you mean by speċjali? ħafna tipi ta' speċjali, eh, ġiviri. Le, don, meta jkollok don, forsi li ħaddieħor mhux komuni jkollu. Eh. U għax ħaġa speċjali. Jien hekk ngħidil għall-mara jaħanu rigdon.
Qed tara.
U mbagħad għax dak il-każ xidon. dak il-każ mhux xejn speċjali.
Ismax, qed tarawni naqa' bid-delay għax jiena u nħares lej Daniela moħħi mhux jieti. U ħanejdilkom il-għala. Inti perswas li firmajt dik il-karta jekk ngħidu l-akbar oxxata li timala famak tħalli jiena fuq dal-programm, imma jekk ngħidlek li għandek eh, naqal lipstick imtajja raw, eh, eh, eh għax kikun għamlu podcast kollu zgur tedinna n-neħuħ. Ux vera. Ovem, oh, relax.
Skont il-burda. Oh. Mela, oħt il-ħuligan. Sawa, minn minnkom huwa adottat?
Ma jistax ikun. Ikun bl-istess babi. Jgħidu ili dik, eh? Vera, tagħmel ħafna sens. Jgħidu ili.
Tagħmel ħafna sens, għax ma tantx tixxibħu u inti. Ma jistax ikun għandkom l-istess mami men. Eh, ħafna jgħidu li jekk, imma il-mami nixbaħa u jixbaħa wkoll. Il-problema li jemma nixbaħx li. Jent ma tixbaħx li jkun, jekk inti tixbaħ ma jistax ikun, ma tagħmel sens. Le, ma le le, ara ħares naqra sewwa.
Ħares naqra sewwa.
Ġejdi xeba jara.
Mnieħer, għajnejja. Kif kien l-accident li kellu hu? Kif kien? Għedin, għaspiega għalna. Għan, ringrazzja l-għalla kont għadni ma twelidx. Mela Imma l-mod. Lekka ma waqqawx it eh, eh, eh, Il-mod li l-istoria tiġi diskrivita minn kuġini li joqoddu eżat ma ġembna, kienu dak iż-żmien. Xi storja żomm intlift jiena. Dan ma kienx waqgħu t-tabib. Waqgħu t-tabib. Ixxuttjah it-tabib. Le, wara. Ta' ħmar il-lejl. Ħmar il-lejl u xabel. Ħmar il-lejl u fetaħ il-bib għandna aħna jisa bitħa tat-tieni sular, ġifieri ma' bedroom hemm jisa bitħa bil-gallerija magħha. U da, fetaħ il-bib f'nofs ta' lejl, il- u nstemma bum kbira tista' timmaġina. U l-kuġina tiegħi qalet ara, t-tija u qatilha xkaffa bil-pjanti. Daqs hekk ħal, u missieri qam, ovvjament. Ħossa, belbel.
Ħoss kbi. U mnalla għamel dak il-ħoss għax ikun mhux magħna. Xiġifieri.
Jiena vera ntlift. Kien ħażin, da waqa' fuq eh, letteralment fuq wiċċu, fetaħ rasu tifel ta' ħames snin. Hu! Ħames snin kellu.
Ah, rajt mela dik. Ah, dik il-ferita li għandu. Kera. Eh, eh, l-istorja.
Farret, u hija farret.
Għalhekk qed ngħidlek Nirringrazzja l-alla kontatni ma twelidx. Ah, jena, jena, f'tqotqis tana ħalla ċajda, vera jaf ikun hemm accidents, jaf ikun ħafna accidents, allura, I mean, u taf twaqqaw, baby jaqaw, jweġġaw, etc. Jena darba waqajt tifla tijaj, vera, vera panikjajt. Ehm, għalek jina vera naqbel bil-waterbirds. Eh, eh, eh, jiġu fil-ilma, whatever. Zattu, zattu. U bekk forsi ma jġax. Kuk kien il-hooligan nħalliq taħt l-ilma. Da, la li għalli, kienu ċerti għax, da, ġviri, xilkom familja, bil-rispet kolla. Għalli ma ta' għamil xekli li għamil li l-basta mux li. Kik kien hooligan tħalliq taħt l-ilma u jek le, Mbagħad hemm l-adoptions. Eżatt, eżatt, eżatt. Jew fostering għaliex. Mhux inti hemm forsi fostering.
Ġara veru. Fostering għaliex xi kultant ikun nista' naraħu nobżoq. Dik. Dasek fuq il-hooligan. Dasek.
Imma u għal imma għal inti l-mimmi tajnej, ħeġvi. Le vera, jħobni vera. Ma wiċċ talla. Kemm qalalek, men, kemm jobodok. Mela sejdli ħalli naqla l-lura jiena. Nara ġej, mela l-ewwel nies għandna l-ewwel biċċa, l-ewwel biċċa hija di li batinna Antoni. Eh, u kol. Antoni, eh, di biċċa batinna Antoni, għara xidri l-kommendi, għara xidillek. La ħanajdlek għadna maħħa naħseb għax vera ta' fissajjar, eh? Ħanajdlek għax pala l-ikel tal-bliħe, eh? sajjar ta' vera, dik naħseb dik għandha tajjeb jiena. Biss.
Kemm Da minn 26 voice note. Għallin qasem xi ħaġa għallin qas. Dan Anthony fil-partner tiegħek palissa. Eżatt. Mhux billi ba ma xabax jgħid kontrik. Anthony, ma nafx iż-zoppet. Uħuk, għar minnu. Imma you can tell that there is taf fil-ġiri kollha mill-ħbieb. Ikoll hemm dak in-naqa' hate hekk bej il-ħbieb ma. Imma dana mhix hate, dana jixtieq jagħmel xi double murder lilek qishom. Vera, vera, vera, vera ħażin. It-tnejn li huma jew Anthony? It-tnejn li huma, huma vera qed dana qed jgħidu imma vera, ħuk speċjalment vera jarak il-mimmi t'għajnejk. Bħala Mimmi, ġifieri għandu l-katarretti f'għajnejh da. Tista' tispjegali. Biex jaqlali bil-fors. Għax jien xi ħadd li mommi fuq mhux noqgħod naqlalu.
Għandu raġun, għandu. Huk qal li dejjem tartint. Dejjem. Iġveri, iġveri, I quote, Alla ħares kienet period għax dejjem tard. Il-pirjiet tiegħek tard ukoll bħalek dejjem ikun jew. Il-pirjiet tiegħek dejjem tard veru. Vera dejjem tard.
Dejjem, dejjem. Ella. Dejjem.
Di qatt ma diskutejni għadi. Antoni jippanikja, Antoni. Antoni. Xej, kiku kiku talaqni diġà jippanikja. Le, kiku ah, le, ah, minħabba li għandek il-pirjiet eh. dejjem tard, għax jiena Le, ma llum hawn x'tagħmel, u Tuħu ċertu affarijiet biex xorta jiġi.
Le, mux dak. Xamil t-regolajtu ġi. Biex t-regolahu.
Biex t-regola.
U mela kol.
Dejjem l-istess ġurnata. U birika eh, dik il-ħagġa li tista' t-regolah. Għaxan tkun għassifer, tkun taf meta kollox, nuqot il-holidays. Inqassam ex kont il-period. Kont il-period, eħel hekk jaqbillek u 100%. Jina, jina daw l-affarijiet jimpressjonaw, nemmen naf li ġifiri it's eh, technology u daw l-affarijiet, imman kanka l-pregnancy. Fin-9 Oktober, per eżempju, nibdik. Xi ġifiri nibdik? Daw x'affarijiet huma. U daw l-affarijiet tan nisa, per eżempju, inti l-mara tiegħek għandha app fuq il-mobile biex titrekki għal-period. Iva. Xi zobber. Lejna naqsej.
Ili sena nofs prova l-baby naħseb naħseb li jissir unkom ser għanob. Għax xejn ma jdi jaħdem dan li bajja. Sħabi naħseb l-unika waħda eh. u ma nafx bih, eh, sirt naf Birġi veri ftit ilu, ma kellix idea. Ħalli kollox autopilot, jiġi li jiri. Aħjar, jekk ma tkun nagħmel, x'differenza tagħmel serjus tim, ma jekk jekk m'intix qed tipprova tfal. Le, mhux.
Pointless li għandek lab tipo. Palissa, ġifieri palissa, għandi 33 sena ma nix ma tħambiddel femti, ma eh. lissa ngħid Li pets nixtieq. Pets. Ma joddux it-tfal għalik, but you don't eat wis. Nipreferi pets.
Il-PJ l-istess, eh? Il-PJ ma tantx, ma tantx ma tantx u kid. Issa dan du kelb. Eh? Pet friendly.
Pet friendly, u dan Issa da, da l-ostja da għandu kelb, illi probabli ktar diffiċli trabbi dal-kelb tijaw mill-li tarbija, ben. Imma l-axħalli rajnek kien sot, PJ, ostja.

Jekk tiġi tagħmel tard darbtejn tiġi retard? Eh, issa ti melek tiġi retard, mhux jien eh, ħija.
Għax u ġabni hekk. Biex tkunu tafu, għax dan dan abbusu kol jissejjaħ. Xinu Taħdax il-sena jgħidla ħan iġielek fis-seba U jiġini fid-disgħa u nofs ta' bil-lejl sa tnej u nofs tard. X'inhi di x'għamel?
Issa ġietni xoqqa f'moxta biex noħroġha ħa nisboga. Mela tija u fost kemm għandu ħuk. Dejjem nistenni għax dejjem minn daqshekk dejjem joħroġni miegħu kull fejn immur hu jkaxkarni jsni keychain. U kien jgħidli dejjem jekk ġej fis-sitta sa tej tard jiġi fit-tmienja, jekk fis-sebgħa jiġi fid-disgħa. Mela wkoll hu ka. Satej u Fissa nofs- bieġi fid-disa.
Satej u nofs tliet sigħat tard ħallini nistennihom jiena. U x'tagħmel waqt li Naħlef.
tistenni? La, la, la. Eh, Kont tifla laqas mobile ma kellna llum bħallum tista' tehda sija. Toqgħod tilgħab Ġej. bil- bil- biż-żrar, ġifieri, u hekk tistenna bil-qeda żopp. Għalejja, brother. os- U malli jasal ngħidu daqsik ġejt miegħek jiena. Eżatt. Bas ma li nerġa' tkun mmur. tard mhux ħaġa neċessarjament. Ma satej u ħażina, nofs, ma satej u ta- nofs fihom. eh.
Le, jiena dik vera, dik rajt xi ħaġa u tagħmel sens. Meta tkun dejjem fil-ħin, you're boring. In-nies ħa tmur ħdejhom mill-ewwel, dawn li trid tintaqa' magħhom. X'gost fija, dejjem kollox bl-eżatt, kollox bl-eżatt. Tmur naqra tard, qed tagħmel iktar interessanti l-ħaġa. Jiena meta tani warning tax-xogħol hekk għedt li wegħdtlu kemm int boring dejjem fil-ħin. X'niġi nagħmel fit-tmiegħa ta' filgħodu? Tal-ħin puntwali ma tiġobnix, eh.
I mean, daġ li li tkun tard, mux neċessarjament ċaġa ħazina, tipo appuntament għant tabib dentist de tajjeb tejem taħzan qatart. Tifranka naqaħin, let's face it. Għax dajem spiċa terda u tistanna, għandek raġun, it's good to be.
Iknamela u kol, per eżempju.
Tipo, tipo anka anka ġiba tard dejem tajjeb. Le, le, le. Għaxina, darbta li ġibta kmini ma tantx. Ma tantx kena minn pjaċir. Ma tantx ħadu pjaċir.
Ek per eżempju, Hitler ħallas il-kont tal-gass tard. Ngħidu jiena. It's a good thing kieku ħallas desa jħallsu l-kont tal-gass. Kieku. L-stock prices tal-lut edin olim bħalissa. Piċi, piċi.
Ħanajdu, ħanajdu. Jesus Christ. Affa li

Inti nafu fejn ma tkunx tard. Żgur li le. Biex titma' u tagħti jixrob lil asfu. Oh, dika, għas jekk inqabba lil xi ħadd. Għallunna li tħobbu hekk tħobbu. Ħafna. Meta ssiefer x'tagħmel bih? Kemm iħobbni ħija lili, iktar minn hekk. Mm, ma daka se qed tajt inħobb il-bors taż-żibel iktar. Jiġifieri vera tagħti paragun. in paragunabli. Kem tħobb il-ħuk inti jett jew kem ħokku jħobb li? Le, għax inti jett li ħuk momi fuq. Iktar momi jgħin fuq. Mela inti l-borza ta' ziba li ġibta. Vera, jenek ħatta. Le, xħatta. Ejwa, ek, għax jgħalet ħuwa jħobba ħafna, mux jitħobb il-ħuwa.
Le, jien fimtek l-oppost, jien fimtek kem tħobb il-ħuk inti, tħobb l-asfur, iktar hu. Borza ta' zibel.
Borza ta' zibel. Tidilu għalli għadu attenti kem jista' jkun ma nibbuljawx il-nis.

Ah, waqtalu ta' dan. Dispjaċini għal-mewt, mux bil-bettejn.
Għanidilkom kem jiddispjaċini, u ħatkunu taf, għax intom għettilkom l-istoria. Jena darba ħafif ħafif, kelli dal-asfur li miet li kien, eh, meta ġibtu, l-għat wahdu bdejt nitħassru wahdu, ġibtlu mara. Dil-mara biedet, qatlet it-tfal quddiemu, telgħalha kanser fuq fuq ġwien ħajha, splodilha l-kanser, mietet quddiemu lilu nsibu kollu demm. Mhux bin-naked nail. U ta' u darba minnhom, darba minnhom nara. Darba minnhom naralu tuq it-tumur tiela fuq ġwien ħajha. Episode ta' Grey's Anatomy x'inhu?
Għana raw zawn xin nara il-punchline taħħa di ċajta. Għana ċajta di ċajta.
l-istoria jena. Nara it-tumur tijela fuq ġwin ħajħ u għamiltlu 40 euro operazzjoni fuq fucking amorin ta' 2 euro 50. Eh, eh, Laqas 2 euro 50 naħseb dak kont eh. qabattu mill-festa meta jiftħu l-ballun u jirtiru la safa. Iġifieri, għalħajt, dik kienet patraw ma' wkoll. Bl-isplużjoni dak ħareġ. Eh, minn bidu ostja. Għamiltu dik l-operazzjoni fej jaqtu u qtiltu blaċ. Illa.
Imma sa di mhux nuqqas ta' responsabilità. Iwa, Bħal ma ta' jkollok eżempju tfal tista' tinsjom warajk. L-istess ħaġa. Kont ħanejt ħaġa ma ma nistax nista'. Ebili, eh, ma nistax ngħidha. Però inti vera tħobbu ħafna l-asfur. Xuli għandek Instagram tiegħu Bruno, sowa. Bruno.
Bruno, anke kif qed, oh, Bruno. Tfaħħien asfun għandek ritratt tagħha jew ħadd tfaħħa post. Zid faħbo, inti, inti wahda minn dawk li toqgħod għaxina wkoll il-mara tiegħi aħna jiena mimli safar id-dar. Jiena jekk qatt xi darba tiġi għandi, jew qatt minn tiħa tiġi għax gustuża wis biex tiġi għandi, għax aħna nisa koroħ biex naċċettaw id-dar tagħna. Għax inkella balla balla taekwondo kicks ma li titħol ok, mbagħad ma li toħroġ balla ġdid mal-mara x'kont tħares li hawnhekk jiġifieri jinsa tal-affarijiet. Jekk għaw eh, eh, il-xismu il-raġel eh, tijek għaw ħobbu l-asfurek. Uġa, bu jimma rittux fil-bidu. Imma jobot ġivjezin jisħat il-momentu sija li ġabu l-ek jow. Sebta, dak ħarab li jen għandu storja wara, jħu sibtu wara tlettim u f'dawk it-tlettim.
Ra l-ġimgħa l-kbira d-dar. Xi ġifieri? Ħarab li għax jinkelli x-xaft miftuħ, issa l-lum saqqaftu ġifieri. Dam jitlek u reġa' xoxta ġifieri. Sibtu wara tletti. La, la, la fej, jien isma di darba ġratli wkoll bla morin. Ħallejtu jiġri mad-dar biex innaddaflu l-gaġġett u mbagħad naqbdu, u daħalli wara l-gwardarobba u għamel ġurnata, imma stajtx insib. Le, da, da kbir, da kien miraklu, nikkonferma kemm it-talb jasal, ġifieri fuq din l-istorja. Għax eh, ħarab, kont ħan iġġennen, eh. to make a long story short, ma nkonx naf fejn jien liħor Anton jgħid li ma jistax ikun tibqa' sejrek, ħan ġiblek għasfur ħolle ma rrit. Lejlu rrit aħjar tlaqtni inti milli tara bħala. Aw dali qed fatt imma, eh? Veru, veru, etta.
Li qed li qed fatt. Għażin kont, kont lesta li nagħmel kollox biex ituli lura dal-asfur. U In the meantime noħroġ barra min jaf kemm oddewni jgħidulek din ngħajjat Bruno, Bruno, n-nies jgħidlek sejra Bruno, Bruno biex niprofa nsibu nuri ritratti tiegħu ħadd ma jgħidli li rah. Stories fuq Instagram u fuq Facebook. L-issabiħa hija li da liberat

U rrispondu, Anthony, Għalli rrispondiha, ma tistax tgħid. Għax min jibgħatlek li ra Amorin jgħidulek da tiegħek. Kulħadd jara Amorin tiegħek, eżatt. Imma jien kokatila għandi għax ira għasfur maħrub kulħadd jgħidlek da tiegħek, da tiegħek. U insomma, u ndunajt li kien hu. Vera ra naqgħda u ma jitwemmnux ta' dawn l-affarijiet. Kienet qiegħda xogħol taħdem l-airport kien imissa titla' tagħmel ajruplan u ma kienx busy allura telgħu tnejn flok tlieta u hi baqgħet fl-istaff room. Kien hemm waħda qiegħda taħdem magħha U qed tisma', sa daqas kienet xi close magħha, imma qed tismagħha tgħid, ċemplitilha t-tifla u r-raġel tagħha li sabu għasfur il-bandli tal-Gudja. Ta' Santa Luċija, sorry actually. U di, ħabibti, kienet qiegħda tisma' kollox għax kienet ħdejha, qaltilha nista' narah l-għasfur? Mbagħad qalet lili li x'aktar xu qed tilha tibgħat li ritratt u jiena fis-sajf inħobb nisboħ di roża. Eh. U nkollu fuq. Għamiltlu ħaqqa. Le, ma sbaħtux. Le, żobala fis-sajf.
Tisbuħar. Għax naqas, għattazza. Summer vibes. Summer vibes. U kien jiġi fuq għax il-ħin kollu miegħi eh. u nagħmel il-di biż-żeba u ħin kollu nolqot l ġwejnħa biċċa minnu. Eh, u mir-ritratt indunajt li ju żgur għax għall-ewwel qed żgur mhux imma mbagħad eh, naqa' komplikat għax minn sabu għalli jisma għalli t-tifla rabtit la qalba miegħu ta' għattilha. Sale, żaba kien it-tifla wkoll. Nifhem, jiena. Ġeja biex iżżomm, eżatt, ka balla paniku. Le, ma. Imma.
Nibqa' nagħtulhom omri kollu. Eżatt, tafu lilhom u tafu wkoll dan anki fett inti ħabba l-isforz tat-talb fejet li tikkonferma li t-talb jgħin. Dana. Talb u Facebook ukoll. Eh? Eh, u fatt dan hemm konnessjoni kbira bejn talb u la safar. U Facebook ukoll kollha flimkien. Anke talb u Facebook. Imma talb u la safar li żjed, eh, jaħdmu jekk kollok problema bla safar jekk titlob Jien ili mindu kelli xi nine ten nitlob forsi jikbir li zob biex jiġix pulziet li ta' zejda. Qatt ma saret. Imma mara safar jisibomlok. Eh, sib għattaj li li għandek asfur. U ħadmet. Iju għanna, mela.
Le, le, għanna. Le, ċan tal-ċin, li ma asfur. Jena għalli asfur.
Eh, ġifiri ħadem it-talb, veru.

Għara kun jidher kollox. Eh? Labs ikun jidher kollox. Ara, is li tamlu xort di għax l-ammont tarġil li ħajamlu like fuq il-Facebook page. U bħalissa libsa waħda bajda ta' ġifiri, għax di garantile kullħat flik minn fuq sisfel qabel ma tħall. U u bl-air condition stess ġifiri rak rak diħel u xkajk. U l-asfur ek tħalliħu kol barra l-gagġek minn dawk int li tħalliħ barra. Basta ikun hemm jien Importanti jekk għan sifer namillu l-katnazza li zgur ħadd ma jiftaħ il- Vera, eh? Eh, kif istadja.
Astja. U li ilu biss, minn ħamsa kollha nħobbhom l-istess. Għandek ta? ħamsa? Dik Ej, ħamsa.
Fuq għandi aktar, imma asfelek tiegħi tiegħi li noħroġhom mill-gaġġa u hekk. Għandi ħamsa. U jifhem hekk as in hit you can actually pet him Ija. u eh, joqgħod. Ħin kollu fuq. Tiħi kollu fuq idejk, per eżempju, hekk. Jajjat li eżempju jgħid.
Jajjat li. Jajjat li.
Le, vera, vera. Jgħid li u niggustax niprofa ma tantx niprofa ta' parsi ma nagħtix kasu fil-verità. Aħtar ligga! Joffend il-ħija. Libba!
Joffend il-ħuk? Le, le, jmur jitima u meta nkun imsifra. U joffend il Libba! Li li jgħid li Daniela, jgħid li Daniela u meta ma nagħtix kasu jorġa' jgħid li u wara jgħid li I love you. Ah, U dik tisraq l-qalbi, eh? U l-mod hekk leħinhom vera ħelu. Imma tiekol minn fuq idejk u hekk. U mela.
Fuq spaltek tħallih naħseb. Fuq rasi.
Fuq rasek u hekk. Tħallih jarak tinħasel hekk. Ndaħlu miegħi.
Iddaħlu miegħek ġo shower? Ija. Ma kemm nixtieq kont tasfuros. Oh, sorry, sorry.

Kemm nixtieq kont asfur. Jew kulħadd jew kulħadd xorti fid-dinja. Raġel irid ikun hemm. Dana vera vera vera pick up lines tajbin, eh? Kemm nixtieq kont l-asfur tiegħek kont tiegħek. Ħana bija bdi. Immaġna mhux minni qed ngħidlek tkun l-asfur ta' Daniela. Iddaħlek tuħu xawer magħha.

biex nkun fl-istess Koko fil-gaġġo.
Biex nara biex nara biex nkun fl-istess xawer. Imqar nkun biċċa u roffak bej is-snien ta' tiegħu. Fl-imnieħru, biċċa u roffak fl-imnieħru jekk imdejjem. Dasek, naħseb biżejjed.
Aw dan! Insejtu l-asfur tiegħek. Isma' was li qegħdin fuq eh. was li qegħdin fuq il- um, topic tal-asafar għax issa dan l-uħ, eventually, eh, aħna tkellimna ma' xaħat.

Ħabbġulek in-naxra, jaħxulek il-membrane, kien se jifgaraq għat-tust fijiem darbtej għax prova jiblaħħem sħaħ, għad ta' apposta jagħmlu foxx kemm għandem. B'hekk issa xxajt dal-machine gun daqs l-uste xejn ta' barra minn hawn ta' u kull wieħed li nara pa pa pa pa għaliex qiegħda tant dritta f'sidillek tgħaddilu katina wara li tħalli rixha fuq dendlu tiskanta kemm jiġi pendent ħelu madwar il-ġiżrana. Fil-fatt issa ntfajt inbiegħhom fuq l-internet. S'issa minn kull tip ta' sfora mill-ġiżrana, ra, dejjem importanti li tniffdu sew min-naħa l-oħra. Niffi t-tajkla, niffi. Two ostrich, nammetti naqra żejda, tiġri b'ostrich imdendla ma' sidrek, imma tafu intom, fanfri hawn kemm trid. Niffirt roġol ta' sebgħin mill-kaxxa ta' sidru, ma kellu xaħti eżatt imma kien għaddej minn quddiemi qed kos jien bejni u bejn ruħi, kif qatt m'għamilt ġiżrana b'raġel ta' sebgħin imdendel mill-kaxxa ta' sidru? U bqajt għaddej. Dejjem dal machine gun daqs l-ustja xejn goff. U mbagħad jekk ma tiħdux sew jibda sejjer ble, ble, ble, u minn għalik li qed jgħidlek le, le, le, inti taqbad dal machine gun daqs l-ustja xi esaġerat. Iddawru, taqbdu hekk, u ttih xebgħa man kolm. Imma dan l-aħħar tuni biex inniffet l-għasfur ta' Daniela. Bruno, min jaf kemm jiġi ħelu hekk u katin imdindel fuq sidra. Ara kemm tiddandan bih fuq Instagram kieku, eh! Naf, naf x'qed taħsbu. Miskina Daniela bħalissa kemm qed tinkwieta u sejra, imma duk Melvis, kif se jirnexxilu jniżżlu 'l da Bruno minn hawn ngħidilha, Sinjorina Daniela, Tinkwieta xejn għax m'Elvis la jinżel iniżlu dejjem dal-machine gun daqs l-ustja xejn ta' barra minn hawn ta' imma ħa ngħidlek il-kukat inqas għandi bżonnu għax anke jekk nitfa' bajra u nagħlaq għajnejja nniżlu ara. Madonna Feral!
Hemm kien proud!

Għedda daħal xie wahda. Nista nara. Mela, mela. Eh, naraw. Mela, Għata battu jġerriħ la sa. Jġerruħ la sa. U għaw, għareb, għandu t-sok daqti kisru. Ejja, ma t-sok. U għet minnom, u għet minnom.
Jgħati, jgħati ħampja ġifiri xie ġifiri għandu t-sok. Nassumi, jen.
Eża, ek, jgħati ek. Jgħati ħokku miegħu.
U għet mal-kuxin tal-klip u l-għor ma t-sok, Bruno.

Għandu dar ikbar minn tiegħek JD jastija. Le ġol gaġġa ma jagħmel xejn għax innu ħorġu. Jirvilla. Jirvilla, joħorġu x-xaft hemm għandi zokk. Eh, eh, eh, Jissu JD il-playground.
Qed naqra l-biċċa li. Ma bil-ġej. Għad kwiet nara. Għandek Instagram għaddej tajjeb id. Għandek, għandek. Parti minn xogħol. Ma inti xtamil eżatt il-ħin kollu msif rostja.

Imma il-main focus tiegħi huma travelling, Instagram ovvjament qed nieħu ħsiebu għax parti minn xogħli, content u beautician. U fiex ħin tqum filgħodu?
Ndum hemm ma nqum. Fiex ħin? Fid-disa' disa' u nofs. U fejn toqgħod bħalissa?
Ġib bajra u ħa nikteb.
Tajja tkun daqshekk sabiħ ostja.
Ejja ġili ta' Fiskant tal-piġe. Mistoqsija tajba. Mistoqsija tajba, u għax aħna ħala mitċajt, ħala mitċajt. Aħna touch fucking wood dal-program sejjer tal-ostja, r-xow tal-la. Kull fejn kun jiena, dejjem hemm xi ħadd. it gets a bit frustrating. U nassumi li kieku kun mara gustuża li ġieli kunu jgħod iħarsu lejk iħin kollu. I would believe. U tara. Eh, Taqbadhom li nisa.
Anka nisa, ma nisa kuħat xkun qed jgħiru. Le.
Kull lesbjana xi ġifi. Le. Anka meta nsifer ninnota aktar ħarsu li nisa anka l-arġil. Eżatt. U ġiri jiġu jgħidu li, eżempju, komplimentaw li. Fej mort il-Greċja, għal-madan, imiex. Il-Greċja.
Għajja. Vera, il-Greċja nħobba. Le, għandek zbalta.
Ma huma famużi li ħafna gejzem. U l-lajja jena radi. Ma ġax da jafu, ovvjament. Għana mara grega.

Aħna illa ngħidu li hawnhekk il-moħħ ta' show jiena. Imma ġieli. Ġieli kultant kolli xorti. Ġieli toħroġ kull waħda vera tajba. Kolli xorti jieli, jew kultant. Per eżempju, laħa darbet dik eh, tal-panel beater top kienet tiegħek. Tajba dik.
Dik tajba. Maħwa.
Maħwa, maħu, kej.
Maħwa, dik tajba kienet.
Kif kienet, għax għetlu biex jirranġaw il ċumur għand Petin? Le, għara, le, ħabba l-ohra.
Tal-panel, ejwa, ejwa, ejwa. Isma, ehm, tina naqa parir jek, di tal-Instagram, inti influencer, għandek bħal. Għara, wahda ħanajdlek, nistan serħilkom moħkom li eh. famużi sew eh, fuq Instagram, max illum. Aħna? Tfajt, jisni naqa teaser li ġejt ah. mistedna fuq podcast, għattilom provoqta u lim, u meta najdilkom il-respons li kelli, kbir. Ovvjaw.
Kemm fuq il-poll, kemm fuq il-messages. Nistgħu naraw l-insights, il-post tagħna li għamilt fuqna, tħabba ta' mar it-trat b'sormok barra.
Kiku kellna aħna niprofaw nkabru l-Instagram tagħna. Min taħseb ikollu l-aktar kliks b'sormu barra, jena jew JD? Me ħa jitħlu fuq u l-iktar. Mm. Min taħseb imur laħjar, kull kena nitfaw ritrat. Intkom ma tagħmlu xek, intom ritratti. Toħodu hekk. Alla jbirek biex tieħu ritrat ma nafx għala minn tmienja dejjem darek u sormo kombinazzjoni barra. Eh, eh, Kieku kellna nagħmlu hekk, nieħdu ritrat taħna jiena u da. Sormna hekk.
Taħseb. Min hu l-aħjar, jiena jew Jamie? L-aħjar. Eh. Bit-tanga ġo sormna ġifieri qed ngħidu mitluf, eh, waħda hekk. Mhux kont il-gost li sint iktar bjond, minn ħobbhom aktar bjondi. Jien bjond.
Jien narak bjond, ma fem, mhux bjond tajnej jom. Mela imma fejda.
Dan dan nfatte nfatte ħan. Aħna mbagħad qabla jnejna. Skonġej.
Le, imma imma għandu l-ġilda roża. Isew bix-xemx, imma ħamrani. Taka bit sokkor għandu ġilda roza.
Inti nara kismar. Impressjoni Għandek il-kulur.
Nafx iżob.
Għandek il-kulur.
Għandek taraw, ben fejn u roza. Roza, vera roza. Ara, inti jisek għamilt il-foundation. Jien għamilt bil-foundation. Eh. Fi għandi, fi għattajt li għandi, għandi xismu lix. L-ammont ta' blackheads li għandi ġo wiċċi Daniel għandik problema ta' għana. Issa għandi n-neħijom l Għastek għab nishti għandi l-blackheads. La nitlaq minna u bur nħammeċ il-pori fil-kabri.
Zejt tal-karozza!
Aw, aw barra rajtex strejt tista' timżaħ wiċċek bija, eh?
Dak għajlu, eh, Ritratti min joħodhom lok? U, la Russi.
Xuddu dejjem issifru fl-imkien. Fizzop, la Russi jista' joqgħod joħor ritratt tas-sor mit-tfajla tiegħu mennu jitfgħu fuq il-sera. Ma nifhimiex. Ġiri ġenna nħassru, eh? Għala, xkun wis revealing?

110. 110, għax 110% ħabs xi darba ħamor. Ħabba fih.
Tista' ma tara xejn ħajvin. It's, it's, jena naħseb kiku għandi il-mara influencer ġviri, I think I'll accept it. Eh, eh, obviously, I'll feel a bit. Parti mis xogħol. Oh.
Eżatt, parti mis xogħol. Tħossok naqajek, imma l-fat li inti di edha miegħek, U kulħadd jista' qed jara imma ma imma di qed tqażel biex kull miegħek it's it's a bonus, le? E, U n-nisa din jaraw u jista' jmiss mhux jara biss. Eżatt, proset.
U mhux biss imiss, jista' wkoll. Ħanajdu kollox. Jista' jmiss, Jekk jista' ara. jiksi, jista' jimla ħaqqa. Għalfejn li jista' jagħmel li jrid. Ngħidlu, ngħidlu, mhux jaraw biss sedin. Eżatt, Jaraw biss.
għandu raġun. Imma għara, esma li let's cut to the chase. Alright, għan komplu fuq da suġġett sewa. Inti jidirlek li da da raġel li jekk fissat fuqek. Jekk fil-axija imur jamel rim ġob l-mara tijaw. U juqot jaħseb fuqek. Ma d-dejqux il-boyfriendi.
Ullum, anke ma titfax ritrat bil-wardit jidru, mux xorta tista tmur sa' supermarket u jkunem dal-itħalsu jiffissa fuqek. Eh, x'kontrolli kollok f'dawn l-affarijiet. Ma inti tmur is-supermarket tixxi bit-tanga, ġifieri. Eh, Jina. Eh, Kemm nixtieq naħdem f'supermarket. Madonna kollha. Min hemm ħdejk Dave's, Chain, Pavi.
Garax convenience xi ħaġa. Dallhom kollox u ssib, anke ma turi xejn. Tentazzjoni dejjem hemm. Jina x'insassi.
Inti semmejt il-kelma rim job u hemmhekk ibblankjajt. U allura nixtieq insaqsi min qed jieħu l-rim job u min qed jagħtiha? Eh, fhimtek.
Għax ma nafx ma fhimt xejn, għax inti ġieli qatt qatt għamlulek rim job? Le. Jiena qatt laqas vera, intkom xi ħadd qatt kellu rim job? Jiena bidlek. Qatt ma kelli veja dejjem xtaqt. Bidlu li rimmijiet tal-karozza. Għax bablu li rim, ġob le. U mux xħan ċetta jablu li rim. Jina mor li ti ġob jista.
Da ma jistax jisema, xejn titħaq. Għax il-pinġa jgħaddu kif għalli jista jieħu mor li ti ġob. Taf xinu, taf xinu rim ġob. Of course.
Eh. Int kieku tagħti nafna, it's a bit of a. It's a bit of a technical, eh, mistoqsija teknika dik. Skużani. Jiena kieku kieku l-mara Jien nixtieq ikolli rim job, imma mhux mant il-mara. Ma nħallix attenta tini rim job il-mara. Eżatt, it's degrading.
Tibża li għal-mara.
Eżatt, jaf imija, għax la affarijiet li raw dak il-ġob. Jien tant Dak ir-rim nobodok, tal-bliet. tant nobodok jien, li nħalli l-mara tiegħi ta' tini rim job u tiġi terda kwa rost. Tant nobodok jien. Hemm ħatibqa'. Di, di kolla, di nasib qatt ma rajt mara da' sek awkward f'ħajti, skużana. Skużana.

Jiġi hekk. Tajdlu xawer.
Għandi video wkoll. Dakka bħala sapun dav tuża. Le, le, le. Għax dav. Għax għaspur dav. Saħatta inti. Aw, I will retract everything I said li taqabel, ġifi. Zomna. Ħatlina ritratti. Eh, Ejda JD, ejda qabel, ejda, ejda qabel ma ejda jena. Għax qed nħares isfel biex nara l-kamera roll, jena mhux ta' fuq.
Ejja, tux il-video.
Kemm hu sabi? Kemm hu ħelu? Nistanu rieħ il-kamera mela, mela. ma u xejn pasta żvera.
Għax minix nara.
Kemm xi waħda minn daw trick videos li issa tiġi hekk. Biex.
Xiex, mel, ma nix nifmek, ost, jgħid. Xej, xej, ma ġara xej.
Xej, ma ġara xej, kompli jem. Log dissa.
Iġi jek il-raġel idum ma jinħasal ma tbusulux l-asfur.
Uh, L-ewel. Mill-ewel, le?
Ma li xomu xej, ma no, ma li kun raħat inten xej. Jena fu li jinten ġvi. U jekk.
Eh, le, jiena fitta ħafna. Fuq kollox. Fil kollu li ħata ħut bejsa għajħle. Da jaħdem fil-construction tistaw timmaġinaw kif jisal id-dar. Raħta qarnit. Trab, għaw minn jaċċitaħ, eh, jaraħek. Maħmuċ!
Jinġil nġibu jidher fl-istori, su kun għadu ġej mix-xogħol hekk kollu trab, xarum gerf. Għandu ġisem sabiħ. Ġili ġibu jew ġili ġiba li.

Jina dan dead bot plus jgħat palissa. Jina dead bot jina.
Għax 20 kilos minn kelli zaħira. Ġabri dead bot.
Eżad.
Issa normali wara li kull ħagġa tuqgħod tagħmel plus u mhux plus, kollox bil-plus. Plus. Allura dead bot plus. Dead bot plus, eżad, eżad. Jina jek nġi appliance triple plus palissa. Isma. X'ismu da? Da vera Antoni jismu jew għax ma tafx tgħidu Anthony fil-familja?
Dan Antoni jismu. Antoni jismu.
Il-skużi għal-kelma d-dali ġanni nidaj meta nibbukja xi flajt, għax ġili jieħdu l-iżball huma meta jipprintjaw it-ticket u jagħmlu il bil-waj minn flok bil-qaj.

Arkitettur.
Disinjaħ, perit ma jpinġiħ. Ma jpinġiħ. Ma mort skola. Mor għod studja.
Ma mort skola bħali. Smajna li tejra għallan, Antoni, Antoni, Antoni, Antoni. Ara, għabbel vera konnejr ta' Life il-Tower, taf xinu inti ref, Life il-Tower? Eh? Taf xinu? Dak Lego set, ta? Lego set.
Qabel kienet tiġini naqrejra hija li hekk. Hekk, tejra li hekk.
Hemm relax ta. Jew xtaqbes ċertu ammont. Ta' ta' xiex, ta' nejkiet?
Zmin flimkien. Zmin flimkien.
Naħseb tilħaq ċertu. You reach a level laħa fejn tajtina eh, jgħad settle dali li jrid biss. Le, najt jek jitlaq. Għamil iż-zoppi. Nsib ġaħat tiħor.
Oh. Mija fil-mija, oh, eh, għala wis għandek l-Instagram followers, kħat jibatlek, issa ġejt full program. ħadd mu ħajarak daqskemm ħajarawk issa ġejt fil-programm. Jien ngħidlek għan qum filgħodu u jisplodu l-followers, eh? Mija fil-mija. Wara da. Garanzi.
Ma tara xej, ju.
Tobba ta' sormok vajri Tajba meċi. Meċi, meċi, vera. L-affermat, affermat, s-sefra. Issa, sintendi, inti dan il-tkalmu għakifini, għarajt. Anzi, imma tejra għalih għax għandu zopp indemonjat. Għax da, jekk għandu kiku, jiena per eżempju l-mara tiegħi ma terx għalija. Mhux hekk, ma te- jiena ma tejra. Tejra għalik int il-mara. Tejra li, ja.
Tejra għalik il-mara tiegħek int. Tiegħi ila minn day one tgħid li. Aqli bieli, jekk.
Eżatt, Tista' li bieli. Għandu raqa minn kollox. hu. Inti meta ssib raġel trid tipprova tolqot kollox. Agridu. Qed tifhem u jiena qatt attenta li nolqot dawk l-affarijiet kollha. Qatt kollha, eżatt. He checks all the boxes for you.
Eh, fuq lejra u eh, meta ma tafdax.
Isma' ngħidu kollox ta' jekk qallek eh.
li nejra liħ dak kien ġej mija jew.

Correct. Għax aħna hekk, għax in-nies hekk, għax in-nies. Fiex qegħdin spoon aħna qegħdin naqgħu. 53 minutes.
Tajja, bravi, bravi llum. Diġà 53 minutes. Time flies when you're having fun. Mm. Yes. When you're having fun and when you're having anal. Ejja. Smajt Antoni.
Isma, imma imma eh, għax irid insaqsi għax ħaġa qabel Madonna. Fejn? Madonna, Madonna, Madonna. Hawnhekk, Rrid Madonna, insaqsiha. no. Jiena, jiena, I mean, it's- da da joqgħod joħodlok ir-ritratti u hekk, Antoni. Paċenzja kbira. U im- imma kif tħallsu? Eh, eh, Dak, u dik parti mix xogħol tiegħi, issa take it or leave, it, dak għal pakket kollu jrid joqgħod biex jgħod l-ritratti, Raġun, għambat li jkun ħaqqun tiegħu, ma. raġun.
Ejnil.
Le, le, da semma li,
Irrid ħallas prezz kbir.
Toħodlu l-flus, ostja. Jena. Le, anka l-ħin, għax il-ħin flus u kollu. Inti xtaq ġejdi ta' seproza jew kannella?

Wa dik il-hater tagħna li tiġba tiġi kull darba. Għandkom hater. U il-witch tajla. Inti biss qed tiċċajta u xejn. Aħna hater, aħna sirna. Aħna ħaqna presidenza. Hater mhux ma narakomx.
Aħna wasalna ġo plato, sewwa fil-fil-qed ninduna xina Nuhu nfissat fl-analytics, jiena analyst xogħli, allura tipo dejjem nara n-numri l-affarijiet. Imma wasalna plato bħalissa fis-socials tagħna li l-comments tajbin ma domx jiġu għax kulħadd issa drana u m'għandhomx bżonn ituna dawk il-proset u Just like u mexxi. Eh. Allora jkollok xi 800 likes u loves. Umbat xi 23 comments x'intom bsata x'intom ħamalli x'jaqta programm għallam Mejjet. M'għandkomx tagħmlu mawxturi. Mejjet, mejjet biex nara hate comment u jkun hemm top fan miktub fuq wieħed. Daqat għandha tiġi għax hemm ftit minn nies
Il-forz daqat iħin kollu Parlaw, jikkommentaw ġo post. Eh? Illa, top, wis, wis. U għanda tiġi dat, natu ċans tiġi zgur, 100%. Imma tkellimna fuq lejra u fuq meta ma tafdax il-partner u għanna għanna Rġajna kellimna lil ħabib tiegħek.
Vera mhux fuċli tara l-anjela fuq Instagram, me, vera mhux fuċli. Biss biss wara żewġ minuti bil-laptop fuq ħoġli biex nħallilha comment niġi senti tajpi fuq piramida b'sub b'imqajjem. Somma ħallilha comment sbieħ trid tara u sentimentuli, eh, bħal Very hot, laugh sexy, G7, kemm hu tal-ostja jista' jien. Doqgħod nemmes mingħajr ma ħadd ma jirrapurtuk. Kemm hu tal-ostja. U tista' toqgħod tiżżumjula fuq il-pestez mingħajr ma tmur id-dar ta' kun ħajġa minn ġo rosok. Eh? Il-ħaxxa li issa nista' nagħmel sarisu ta' sliema. Killex bl-Ingliż, sa minn Alla għallimni l-Ingliż missieri kien jgħidli ibni, aqra! L-istructions ta' fuq il-pakkett tar-Royals il-blue. Ara kemm nuf bl-Ingliż. Per eżempju, jekk tkun għaddej fi triq b'machine gun daqs l-użga xejn imqażżeż u xi ħadd jgħidlek Don't shoot the bird! Inti tgħidlu Fuck you! U ttih żewġ tiri fl-għaks għax jitgħallem itawwal ilsieru. Mela ħa għal ma na trid niġi u ngħaddilek dal-machine gun daqs l-użga xejn wow minn wara ta' rusok! Tkellem bil-Malti! X'ġarulok? Keċċejt il-Malti ma' Brexit? Eh? Battu sew, eh, l-Ingliż, imma mbagħad xi ħadd ġibidli l-attenzjoni li l-kelma bird life bl-Ingliż. U mbrajtu. Apparti dawn naf żewġ kelmiet oħra bl-Ingliż, naf machine gun u big like lustja. Kien tutu fulan kalasfur ta' Daniela għandu Instagram, imma għandu naqrizet biex niġi meta nkun fuq tal-asfur mill ta' Daniela. Meta nkun fuq ta' Bruno għandu minn dawar manuvri biex nġerriħ minn fuq għal-isfel minn ġempa ġem minn wara l-qoddim ta' runi naħseb li għaddej klassi tal-aerobics fuq YouTube. Ara, ħireċ minni taħsibni mort niġri l-maratona tal-president bil-president fuq duri. Vin ħarġin minon isni zob ġejdi meta l-mara toħroġ it-tifel il-bandli. Ara, meta kun fuq Daniela, differenti. Anka xkoma nġiba.

Imma vera, ta' bot il-nisa tal-li għadaw, ibxi. Dan għallunna, jek jek inti tħobb il-nisa, ma tiġix fuq bajtu bacon. Għallunna li inti ħalja. Ħalja, ġeħel minn ma jafx. Kont li ma sens, kont la Ruslandi għax insifer sbis ħalja. Eh. Ma dik mux parti, mast, mux ħalja. Alright.
Imma tipo, jek tordna tordna ġifiri chicken donor plate, tikol kol slobis, ek, per eżempju. Ija tħalliħ. Ija nħob ħafna li kell jek għalilkom ek, għax meta nordna minn ximkien, nkun rrid nduq kollux. Ah. Ma nikkontenta xruħi budġet wieħed. Le, ma xismu, ġviri, dak it-tip, mux se dotta tifel mill-Indja tħalliħ abbandonat fuq il-bypass. Le. Mux dak it-tip taħalja. Asla sfur, għazib għar. Imma l-asfur tħobbu.

x'lesta taħli, x'lesta li tasal taħli. Jekk ix vera ħalja jew ġifieri. Taħxi jew taħli. Ħanilaqbu. Taħxi jew taħli, fi tgħidilna li kieku dan il-persuna jew taħxi jew taħliħ. Eżatt. Jekk issibu naked id-dar tasal sibu Jiġifieri jekk tara lil
Li baxx kemm hu ħaqq Dak Kion. Mhux blibet. Kion daw.
Dak Kion.
Mhux bil-liba.
Aħba kemm nilaqlu t-tatu ta' koxxos.
Solidu.
Daqsu la ta' tiegħu. Imma qed tara imma qed tara ara taħxi jew taħli. Nek, jek u għandi l-età tiegħu eh, tifel bħal dak għadha, dak għad għandu najti, ta' 19, mela, mela, prezza, mela, mela, mela. eh, Ġifieri- xoll li jieħu fuq u nifsu li jiderek. u- Agreed, u.
Li miss, li miss, ma dana, ora, dak għamu senħela. Ħaqqa. Il-liba kif għadda La la la rajnijom kolla. Ewa, għeddilaw biex Ġan taħxu din risposta. Producer, ara. Alla, men. Ġan Kun din xejn, Kunċert il-live show għamel hekk ta' eżatt. Eżatt, bravo. Ara x'tagħmel u prova. Xandru, Xandru Grek. Xandru ħelu, ma mhux għalija. Mhux għalija, mhux it-tajp tiegħek. Jaw suf xejn.
Nħobbu, eh, ntinaqsu. Nħobbu?
Nħobbu. Gustus ukoll xandru. Jien jogħġbuni jekk naqas til-Grik. Stil Grieg.
Mela ħalla xandru Grieg pur, ja, Grieg pur.
Dana jara, dana għala dana jek jara kġifiri. Leħelu ħafna, eh? U l-maġġoranza ta' nisa minn 195 minnom jgħidulek, għarrajtu.

Qed tifhem din fuq it-television u hekk. Eżatt, Ċandru eżatt. ikbar minni.
Sorry, ta. Imma tkoll dik tifla taraħ bħal tammiraħ hekk u. Jiena fuq bek tablu.
Jiena. Jien ta' seba' snin meta kont nara mara li nammira kont nħokku mal imħadda. Għana differenti. Differenti.
Differenti. Ara, ara, ħanajdek di, ħanajdek di. Fuq- ħan- Għax ħajkoll naqbel ma' JD fuq di. Mhux ovvja. Ħan semmilek

U ħalejt ħafna bjad fuq tal-gwardarobba t'ommi, eh? Dak li niftakar. L-era ta' can get you out of my head.
Solidu. Kelli xi 16 dak iż-żmien xi ħaġek, imma tajjeb. Ġib tajjeb dak iż-żmien. Ġib dak iż-żmien.
Manna ilma kont inġib meta bdejt.
Ilma kont inġib meta taħdem mal-akwani.
Fil-bidu ilma eh. clear tibda ġib, le. Ma tafuhiex di? Fittixi l-ispun. Thank you, the sex Mela. education. Mela.
Il- il- Meta tibda ġiba l-ewwel ma tkunx hekk bajda bħal mandi tibda ġib naqra hekk tifhem l- għal-mari- Xi li t- li- Dil-vizjoni ħanġi qudiem għajnej. Dan għamma ta' kollok tfal u bat għandu għal private lessons. Għax dana ħajd, inti minn fej studjajthom daw l-affarijiet, ta' tista' tgħidli. Laqas għandi setjat Google għaw jien. Jekk għamu xofja ma taf tagħmel xejn ħa. Kif għamlu aktar tad? Xinu jgħid dak il-libba?
Inti mux PSD jamlek tallem inti, il-PTSD tallem. Blessed days u b'kollox, eh, ejja għankomplu, ejja għankomplu. Next, Joseph Q. Twist. Cute, oh.
Cute. Tajt jiġi fuq il-programm Joseph tafu. Naf minu, ma ma nafux.
Ma tafux person. Jek nejdu li li li għaw Daniela? Jieġi, jieġi dak. Jieġi dak.
Jieġi dak.
Imma ma tistax tajt cute, di edha taħxi jew taħli. Ma għamela naħli, uf dal-kas. Taħli jasna. Twad bulem?
Ek, ħafna cute, ek. Dak biex toqgħod. You say cuddling with him.

Għax di l-isem barra, aħna, aħna ħliba aħna. Aħna nitfgħu trick questions. Di ħa jkun jaf jekk intix Laburista jew Nazzjonalista biha. Le, m'għandux x'jaqsam.
Le, ħalli jkun li m'għandux x'jaqsam.
Le, issa jiena kieku ġibtli pereżempju xi ħadd ieħor li vera nammira. U xorta ngħidlek. Il-Joseph nitfark il-Joseph, filmi. Iġinti ma taħxix out of admiration? Le. Għax inti jrid ikollok il-pakket kollu kif qedlek l-ewwel. Tiġi l-intelligenza ma saħnikx lilek.
Mhux weħeda. Mux we, titkun kollox, pakket kollu. Tajjeb, orrejt.
Mux faċli, mux faċli, jemminni mux faċli, ma s-siba. Kion, kion, kiku kien injorant pesta.

Nara xejn. Eh, l-istess.
L-istess.
Għalek, għalek hemm ma kellekx raġun ġej. Ma taħli ġviri daw kol.
Ma taħli l-gonzi. Ma ta' ma tpoġġix naqaf fuq wiċċu l-gonzi, ostja tpoġġilu naqaf fuq wiċċu. Eh. Dik id-daħqa għajrek le.
Ija minn tant politikanti, hemm minn fejn tażel. Eh, Għarajt, li ma ejja jidinna l-wieħed favorit. Ija afqal, forsi għatem.

Sean Gravina. Good looking guy. Not your style? Ah, bajdani, ħafna.
Bajdani.
Inti għana ċaċa fuq kuluri tan nies Vera, ah, bax intrazzista, ostja, ma. Trazzista.
Imma nxjoġbok għavera. Jien joġbuni naqek, kollom naqa kulur. Kulur. Gay ġifiri.
Kolor.
Mbappe u hekk ġifiri. Le, le, le. Ek, kif int għandek kulur, per eżempju? Tajb, għarrajt, pros, għandek kulur. Ma, I mean, ok, Anke xon inti ta. grabina.
Li bax naqbel Naqbel għand il-kulur jien. Ostja.
Xinkwit għada kif għalat li ostja. Għalajt kompliment. Ejja, ne- next. Mal-mara ma tifimx l-Inglis, għaw bil-mara. Le, bajdani wis. Da bajdani wis, da tipex vera, da vera, da vera bajdani dejjem. Aħba. Dana kien ma la s-sena Isu highlighter up, għaw, għaw, farot.
Jena ta' din xie nara li tratt Antoni wara di. Tista' nistan tal għar oh, tratt Antoni. Bomba, għax kurjus issa di stage. L-opposit ta' da.
Mela, l-opposit ta' da.
Taħli, ġifiri. Taħli, taħli,

Dawn aħa huma actual pick-up lines li aħna ktibna. Fir inti tittimmaġina ruħek sewwa, edha paċe fil-bar, restaurant, whatever, jiġi xi ħadd. U jibda jgħidlek daw il-pick-ups bil-Malti. Pick-up lines. Pick-up lines bil-Malti.
Taf kif qegħdin dawk tipo you fell from heaven, are you an angel? Imma bil-Malti.
Eżatt, fil Hemm bil-Malti hemm minnhom ukoll missierek kif kien dik missierek hemm waħda kif. Missierek ma Għax nil-ġanak u għek. Dak normali, aħna vintajn ektar. Prosit, aħna vintajn jom. Ma, dan nibda jena jew nibda inti? Imma xerrit nirrispondi. Jek, jek, taħdem jew le? Taħdem jew ma taħdem xwe. Eh, jek tabbinix jew le. Kiku jena nġi fuq ġvi dan jena jlek. Eh, jena. Hello, signora. All right? Hi.
Jena taf li naħdem Piscopo Gardens u nħobb ħafna l-fjuri. Nista' nsaqqilek il-wardiet ta' sormok? Taħdem jew le? Ma taħdimx.
X'tgħidlu persuna, genuinely, kieku tkun naqa' hekk nagħmlu ħalħa hekk. You won't laugh or tgħidlu mur lem itlaq. Le le ħa nidħak ta' jiena. Nidħak imma waqfet hemm. Imma
ma taħdimx.
Imma nidħak.
Ma ġelekx iżżid forsi. Mhux ħanfa fajjarielu jew hekk. Titħaq, ġifir dana, jiena il-fat li titħaq u ma taqlax daqqa ta' ponnu ħadha bħala good, eh?
Għax għandek ċans forsi. Hemm ta' ma forsi ta' xi ħaġa oħra. Dik spark, ħar spark, dik ma daka jiġi fil-good books jew jew tgħid dana ma xinkellmu iżjed biċċajta. Eh, mhux kont kif ikun jidher. Ikun jidher tajjeb. Eh? Ikollu l-kulur bħali. Eh, mela, għajn komplu ħalli nara daqsxejn kien nexxin. Daniela, Jiena ma tantx nieħu għalija. M'inti tieħu ġo fik.
Barra.
Barra, le, da mhux se jaħdmu. Daw il-ħama li Ej, ej, ej. Ej, da inti. Ħansaqsik xi ħaġa. Kieku kellna nagħmlu orġa'. Tiddejjaq jew tieħu għalik li nkunu jiena u int biss? Di actually tajba. This is a really good one. Tajba taħdem kieku. Imma ma dam il-sens. Għala le.
Dak u l-punt, għax jiena ma naqx il-ħadd ħlif Li li flil. It's an actually clever one. Imma tittar taċċetta xew le. Taċċetta jew le dik il-pick up line kompli tkellmu persuna. Sajnet nuhu drink.
Ħajġi wieħed hekk jgħidli hekk. Tek mhux se tmur toqgħod taħxih dik is-sekonda tinsa. Vera diffiċli, eh, vera diffiċli dan. Antoni, eh, Antoni, eh. biex abbejta fucking legend inti, brother, eh? Vera. U jien nejdlu, nejdlek ma nibqawx flimkien, aħna ħatkun diffiċli, eh? Fucking legend, Antoni, jien exilu. Tammetti li inti diffiċli, ma la ġifiri laħal, għattuni ta' fucking il-ma. Ha, hobo, hobo, għamenti għajtit. Sar dan dil iżjed.
Ġib monkeypox ostja. Monkeypox. Qed tibżaw minna jew? Daxxej.
Mela jom nifhem sakemm ma tmur toqgħod tiddaħlu ġur patata bli għandu wieħed bi monkeypox patata. Emma. M'hemmx xi tinkwieta. Tija.
Isek Bruno, sa ngħidlek il Bruno. Għamil tħoss.
Daniela. Hmm? Ej, ej, ej. Jien għandi farm ta' tiġiġ. Mhm. Tiġi tiġbor li l-bajt. Għandek għasafar. Fil-farm.
Tiġi tiġbor li l-bajt. Taħdem jew le, Daniela di, għasafar u. Għara għalli għandu farm għandu eh, bit-tiġiġ. It helps. It helps, eh? Dak trik, eh? Aw, missejt li naqal weak point jek. Mela, mela bomba, ma dik Mela di ħatoġbek di.
Int, taf li int naħseb karozza ta' li cabs. Għax twassalni u ġibni minn ma nagħmel xej.
Tajba. Eh?
Tajba? Oġbita di, ostja.

ma jmurx joħorġu xattuħor qabilna, dak huwa tagħna. Eh? Eżatt, għaw jinxut. Eżatt, prosit, għandek il-għaw l-intellectual property belongs in your Ta' sena, eh, ta' sena, għandek ta' responsabilta. Elu is-sena. Vera, l-lum, għana sena. Mela, prosit, istja, anniversary quote u kollox, hemm kollox full-on. X'nagħmlu?
Aħna na, aħna d, dak li ppreparajna għalik. Ħadt pjaċir, Daniel. Meta tridu nerġa' niġi. Ejwa!
Meta, eh!
Anka jien kemm trid niġi. Però, Ġnub però, li darba, eh. però qabel ma nitilqu.
Ħerġa' jitfaċċa l-ħabib tiegħek. Ejwa, reġa' ġejda.
Vera, ġi. Ġeb.
Up up. Tifel tejt. Meta jkun il-maltem ġilu ma noħroġ għal-kaċċa ta' hekk noqgħod id-dar, nixgħal il-fireplace nagħmel bella tee, nordna bolt, u mbagħad ikun ġejt għad-delivery bil-bolt xi narah mit-tieqa. Teħżel tiri pipi u sodda. Tix tgħidilha l-gvern favur il-kaċċa ta' kieku kien ruġol fl-2013 Reġa' ħallina b'dan sparo fuq il-Glandestini! La la la la. Up up. Membru tal-Birdlife. Tlet membri tal-Bird Life Check Project Dalma nispiċċawhom qatt iżem wirdin daw. Max! Skużuni qed ninterrompi, imma kemm taħseb huwa possibbli jekk jogħġbok tħalli nimqarna tiżewġ tiri l-ispuna ġol kaxxa ta' sinju. Nammetti ma tantx kelli ħbib tal-qalb f'ħajti, xi wieħed jew tnejn l-iktar. L-oħrajn killa jew spajtilhom f'rashom, jew sparajtilhom f'idejhom, jew f'saqajhom, imma biex timmira l-qalb diffiċli. Up, up, up! Hija l-kbir. Max, rajtux machine gun daqs l-ustjandi? Xida barra minna, eh? Xtaħseb? Eh, dak machine gun daqs l-ustjandi, xejn

U int bis-serjetà tmurx ta' aċċettajt jew ah, jew għandek il-bajt eh, bis-sejra. Jiena vera xi ħaġa.
Għandna bżonn nansi nemmen u kemm hu sabiħ tkun taf titħak kollox, ġifieri. Mija fil-mija u let's be honest, ħadd pjaċir ma ħassejtek x'tip oppress u dawl. Jiena qed ngħidilkom jekk tgħidu li niġi darba f'ġimgħa niġi daqshekk. Serjetà. Jekk tiġi jien darba f'ġimgħa l-JD, ħaj jiġi ħafna f'ġimgħa.
Għallu għaw kol, mala. Le, ma thank you very much, Daniela tal ġej. Thank you, proset ħafna. Thank you ta' donuts, thank you tal maqtiltu nix blaċu bil-ġo kif għalu li l-ħajġi. Ah, u d ġabitilna goodies miskin, aħjar minn huk ma ġabilna xejn. L-għajt, u jina l-għajt.
Ġabitilna good set goodies ta' veru. Naħar bieċa għallu, vera. Jiena familja. Mhux anki jien brother. Aw, inti familja daqt ħajt daqt daqt mhux se jkollok għax jiena tiegħi m'għadniex narhom ħabba l-ammont ta' xogħol li qed nagħmlu. Jiġifieri jiena problemi għandi bħalissa x'qed naħdmu ħafna. Kollox irid ikunu. It's scary kemm qed. Tibu l-balance, bilanċ. Ejja, ma bħalissa l-bilanċ hija impossibbli malla, ġifieri. Kollok live show u ġejja.

Eh, għax qed jiktbu li xi ħaġa għandu raġun. Lil 5pointsgrowing.com 18 plus siġar oriġinali minn hemm, Fire and Fork illi ikollhom kull nhar terba all you can eat meat għal 50 euro biss, Black Box Pro illi eh, upgrade janna u koll eh, l-audio li għed tisimaw li dejjem naslu għandkom bieħ u The Barber Room raħal ġdid li jigrum jana

U issa, ħa ngħidha just in case ħa tiġri, ħa jkollna show ieħor Lastra, ħa jkollna show ieħor Lastra Għawdex. Guys, il-tickets qegħdin hemm ticketmonti dot com qegħdin available. Morru waraw, narawkom hemm ħa tkun fucking tajba. Insomma, it's going to be an amazing night. U bekk irridu aħna ngħidu thank you l-sponsors tal-li enuna u rridu ovvjament jiġu parti mill-live show. Għanna l-Black Box Pro li da kollu ħajkun powered minn Black Box Pro, ġifieri d-dwal, is-sound ħa jiġi jinstema' kollox minn għandhom. Hemm l to Z Electronics li ilhom hemm il-bidu, The Case Factory, Five Points Growing, il-Crazy Chicken, XV Solutions ħaj provdina l-Screams, The Elite, Screens. Screams ħarġit li jostja. Screams. Edda eksho lajku fil-live show. Il-Focal Tech u l-Perspigard guys, thank you very very much ta' kollox. Ħajkun hemm ir-ref magħna wkoll Matthew. Ah, mhux eh, b'nejket, intom ir-ref da qatt ma rawh ir-ref. Le, eh, eh, da mhux b'nejket ngħidlek, ngħidlek nofs in-nisa ħajjiġu jxarbu s-siġġa. Robust, robust.
Gustuż, robust, eżatt. Kemm hu sabiħ taħxi jew taħliet il-verità. Taħxi jew taħli live, live.

U l-aħħar but not least thank you lilkom il-koll għal PJ u l-Spooner ovvjament u aħna. Ma nistgħu nagħlqu hawn naħseb għalissa. Ej, amen. Però qabel ma morru thank you darbora lil guest speċjali ta' Daniela! Fejn jistgħu jiġu jarawlek il-beautiful sceneries li tħoss inti. Jitru Instagram, jagħmlu follow. Fej, fej?
Instagram u jamlu follow. Daniela Farrugia, dak dak il-handle tijak. U beautician xtamel, you want to plug your... Uh, your Jek nkun rrit nbiħ il-dar tijaj. Nistan ġibek t-pozza ġofi jek kut mela, fuq Instagram bħala influencer. Mela, mela. Li gud t-liba, what a good fucking idea, eh? men. Vera, ta' Ġib il-Dennis Gaffa, men, nostja, b'sor ma barra fuq. U li l-ek. Etnej, f'daqqa. Etnej, l-ostja, bomba. Naqblu,

Thank you. Mela, thank you darba tal-li ġejt, tisplinta terġa tiġi. Nixi u nejdu thank you aħna l-patruni tagħna li ġew edin għawek jiġu kull darba. Ma jgħidu issimhom. Xerawna. Xissimkom, ma vera, xina nsejt, man, jina vera ħazzi. Ma tiġi biex tgħidu isimkom? Aħjalle, aħjalle. Aħjalle. Ħadd jidher bro, x'aħjar. Da jistru, ħallihom. Ħadd ma jgħid xisma, jgħidu x'jgħidu x'ismhom. Cheryl, Cheryl, u l-anonimu. Dak għadajem u Thank you very much li l-om, li l-om, imma ħna għal-daqsek, it's enough for today, guys, see you for the next episode. Ma ninsewx, kollox, buytobacon.com, follow us fuq YouTube, fuq Facebook, fuq Instagram, edinem, 42,000 fuq Facebook, eh? Yeah! Big shit, guys!
Next week, għallum, Daniela!

Is-soltu hekk tkun il-mejda is-mejla. Ejja, ejja, dejjem tkun naqqa mejla. Ħa. Inna sena, inna sena. Kiku għetlu, kiku għetlu dil-mejda edha baw. Il-liba kiku.
Kiku bil-kutrum bajsa super sajan level 4 u kien għalax kien itir sanda. Dan għandek bżejet lax kalla miċajt il-headphones, antipat kada. Spoon eġ bidula naqax.
All right, all right. Irranġat, irranġat.